di first evicted housemates wey be say dem dey call tammy which is damilola and toyosi dem don have dia first interview since dia eviction. So from wetin be say we don dey see so far is like there is a triangle going on inside di house and di triangle wey be say I dey try to talk about na Ruthie, Sooj and Nellie. As we all know, Ruti get eyes for Soj well well, but it's like the guy he get eyes for Nelly. That thing don't plant a seed of scorn for where Ruti dey. This afternoon, Chinwe con go go meet Ruti to talk certain things about about Nelly give. As we all know, Chinwe na person wey be say if she not like you, or maybe if you do her something wey be say dey wrong, she go carry your matter dey tell the whole house mate, she go dey complain give everybody. So like this she dey try to recruit people to her side to fight against Nelly. Turn out say Ruthie on the other hand does not like Nelly anyways so she and um wetin be her name Chinwe dey come dey discuss the matter. According to Chinwe, Chinwe dey tell Ruthie to say Nelly don dey annoy her of late and the day wey be say um she go get her time say the thing go hot. According to chinwe she dey claim to say make she and ruthee plan together to take eat um nelly up after she discuss that thing with nelly finish she still carry atulefle go meet her boyfriend say dey call zion that one come just sit down table nelly matter use mouth wash the girl white so according to chinwe she go tell her boyfriend to say nelly no sabi cook say nelly pack oil and crayfish full inside the food wey be say the whole house want say no be everybody even dey like crayfish fine not all people no dey like crayfish me personally i don eat food wey be say crayfish dey inside because i no like am even if you no like the thing no be the way wey be say um, chinwe take dey put am chinwe from the way she dey talk you know say she really despise nelly so much and i no know wetin be the cause of it she make that statement to her boyfriend zion zion come dey tell am talk say well nelly na fake chef say nelly na chef wey be say all those chef for ig wey be say dem go put um, chef as their bio for ig say but when man order them to come come cook for dem say the man go first chop dem before e go chop the food wey be say dey cook which means he dey try to talk say the girl go first sell herself before she go come um, sell her food. While looking at Zion sef, you go notice say that one na joke. Let's just be honest here. If, who wan see Zion carry that one as husband normally? Uh-huh. anyway on the other hand she she if i even enter that girl i no just know the thing e go be as if some of una go dey comment talk say i too harsh this one this one on national television dey slut shame your fellow woman like say no be anything no be the thing wey be say the girl do you wey be say dey pain you to this extent you come dey talk like this see how fans react after um chinwe talk this thing with her boyfriend so na so some people come so talk come come come say mummy and baby boy are going overboard na first it was checkers now it's nelly abeg someone should tell them that nelly doesn't even know they exist for that house you that always follow mommy up and down the next place is very appalling the last one say miss zion never happen to us to fiakwa one twitter space wey be say i dey one day they talk about women matter if you see the way that time wey be say queen um big brother naija shine your eye housemate queen um marry so i dey for that twitter space the men wey dey there just dey talk down on women wey be say don born children dey talk down on it i just start to dey block all the men wey dey any of them wey be say just dey talk the those things i just dey block them so that i no go ever have encounter encounter with them for even whether business whether anything i don want no matter wetin the outcome be so shaming a woman i can never support it you no really know the story wey dey behind am, e no dey good make we dey judge pain wey we never experience or wey we no even understand. On to whining and hanging matter, today dem dey report Nelly to Big Brother according to dem dey say Nelly na person wey be say anytime wey be say she wan talk to Shawn instead of her to talk to Shawn in a cordial way knowing fully well to say Shawn dey in a ship with her, she go go go dey jump for Sean body if she wan laugh she go jump on Sean body take laugh if she wan do anything she go jump on Sean body which no make any sense to her say as she don notice to say Nelly dey do that type of thing to her say her plan now now she go dey move to Surge be say she dey do she go go sit down near Surge since nelly wan play a daring game according to her say she go give nelly back in her own medicine wit di way wanni carry shawn mata for head for her to come out to come complain to big brother say she no like di way nelly dey um chingom her boyfriend di tin really vex fans well well becos according to dem no be you get di man man neva marry you neva propose to you notin notin you don dey over claim di guy don dey even dey jealous and all of dat so dem come come to come react di first pesin here come say my love if you see how your boo is touching her you focus on yourself all of us no to say shun is for everybody make we just dey honest with ourselves forget that mumu ship wey be say dey do for there shun is for every woman in the house they are all a player the way shun dey even talk you go know say that boy na game player he no even just come there he dey watch big brother if you lis ten to wetin he dey talk you go know say this boy don dey watch big brother way back so he sabi everything he don calculate One person come come come say make una leave Nelly alone, the next one say una carry any of the boys come the show, una too dey complain my dear. Another one come say this twins fans don dey cry now now ha ha ha I laugh in French or Chinese. Me you see this season anybody wey be say any fave wey be say I see say their fans dey move mad na that fave I go carry for head dey drag am um because I know say as I dey drag the fave the thing go dey pain them, they go dey call me out and I go dey cash out. one wey be sey all di house mate don dey gag up on Nelly, is not a good thing for her anyways because by di time wey be sey Nelly find herself for bottom four, I dey very sure sey most of dem dem go vote her out because dem no like her. As everybody dey drag Nelly so, na so na arisers take dey start, before you know it, arisers go start to dey feel pity, dem go sey ah, dis girl wey be sey everybody just wan bully, dem go wan um use pity take vote for her so I just hope something no go turn out like this season let's just let's just watch this season in peace we no want anything pity we no want anything raz like Fina just want to enjoy the show and move on. So onto the evicted housemates where we say they, their pair name na Tammy which is Damilola and Toyosi. They did their first interview today since after the eviction from Big Brother Naija no lose guard season. so according to dem una remember tok say wen Toyosi dey inside di house pipo public pipo really slut shame her because of di way she dey dress according to dem dey say her her nyash no dey arrange and all of dat di bum shot wey be say she wear I no wan put di picture here so di because di picture dey demeaning so I no wan put am here explain to dem dey say the thing no dey padded and all of that so the girl coming out of the house seeing those type of derogatory comments about her the thing really uh, eh, pain her so she come come for the interview come dey explain to say when she left the house say she saw a lot of comments some were lovely but some were body shaming remarks say so na just the encouraging messages from some of her fans na just

no be every the truth be say no be everybody dey fit cope with all these uh, names wey so they call them on social media no matter how a woman look physically e no e no go good make you just judge am not just woman a human being uh, human being na person wey we no we never create person before na god create all of us so you no go just see person to see person face just fat this person just body just scatter you no know so many people have certain conditions for their body wey be sey dem no dem dey use make up cover, you no go even know sef sey dem dey pass through things, dem go always dey smile. E go good make all of us put hand together avoid body shaming women, body shaming anybody, you fit use other things take bant person but dat body shaming let's leave it out of de equation, una take care una bye.